E Narobi ka, kaka ung'eyo ni Luo Council of Elders nigi bedene kuonde mopogre opogre. En gi bade e Mombasa, Narobi, Eldoret, kod koro Kisumu to headquarter mar joluo ma ofiswa maduong' en Ofafa Memorial Hall. Koro kanyo bende wan e gofis makoro nie national motelne gi ker marwa Odungi Randa. Odungi Randa en ker kata jakom uh, mar Luo Council of Elders matiyo sani. Duge Randa nigi ofise mutiyogo. E ofise kanyo wan kod ruodh Ogai motelo ne Ogai duto tetetetete mae piny ka e bedene duto te masekwanogo. Koro nitiere Ogai motelonegi machalo kaka koro jalup jakom, jalup ker. Bas to koro kiwuok e eh, ah, Ruodh Ogai wan kod Ruodh Goro be. Mano koro be General Secretary motelo ne Luo Council of Elders. Tok Ruodh Goro wan kod Okebe. Okebe en treasurer uh, gi dhok jo Wagunda basto kendo wan kode Osumba Mirwai. Osumba Mirwai en organizing secretary gi dho jo Wagunda. Koro mane kaka structure mar Luo Council of Elders en to kod kaka ochalo. Koro kaka entiere national malo kucha cha kotelne kod Dungi Randa obira bira nyaka piny ka. Koro e piny ka e bade ma Nairobi Wan kod ogayi miluongo ni Stephen Anywaya Abade ma wuod Kisumo kaka ogayi ma Nairobi basto uh, jagoro mare kata ruodh goro en an mawuoyo kodini Peter Ahago awuod Sakwa Bonda Jakowak uh, Siaya County kocha uh, basto wan kod Osumba Mirwai miluongo ni Juma Ajwang'. Juma Ajwang' ni en wuod Nyakach. Koro ma e kaka Narobi chalo kendo ma e telo mar Luo Council of Elders Narobi. To kombe ma awachogo duto te ne gin gi jolupgi. Jalup Ruodh Goro iluongo ni Maurice Orimbo ma en wuod Karachuonyo. Jalup Okebe. Iluongo ni John Otieno ma en wuod Gwasi to jalupne to en uh, uh, Otieno bende ka nyigi nyinggi oda chal ma wuod Uyoma basto uh, Okebe mano Okebe mm. eh, Okebe en John Otieno to kod iluwe kod Kennedy be Otieno Kennedy Otieno ma jalup Okebe wuod Uyoma Ruodh Ogai Ruodh Ogai Ruodh Ogayi. Ruodh Ogayi en koro en muchung' nogayi duto tetetetetetete. To Ruodh Ogayi ni en en e National Office of Fafa, mem, uh, Fafa Memorial Hall kucha. Gin koro en e National Office ma en emutiyo kod ker marwa modongi randa. Koro Ruodh Ogayi ni en emotelo nogachni duto tete. Tiende ni kapo ni Nairobi kae nitiere wach To en ema wach kuongo chopo ne. Kapok ochopo nodong' gi randa. Kapo ni nitiere jo Narobi dwaro loso wach gi moro, to ruodh Ogai ni ema ng'iyo ni to ang'o madhi mbele Narobi. En ema koro report ne ker. Mano e kaka koro eh, chenro no chalo to omi iluonge ni ruodh Ogai. Tiende ni otelo ne Ogai duto te te te te te te te.
Narobi wan gi Ogai. Jalupne iluongo nade? Oh, Nairobi ah, wan gi Ogai, jalupne en waluonge aluonga ni jalup Ogai, ok en koro ruodh Ogai. Mano ema nadwa winjo. Erokamano.
Erokamano. Eroka- Koro ruodh Ogai wan ga achiel e malo kucha.
Ma en e jalup ker.
En e jalup ker.